Ir-restawr huwa magħmul minn ħafna proċessi li l-għan tagħhom hu li tippreserva l-opra tal-arti li għandek quddiemek. Dawn iż-żewġ kelmiet konservazzjoni u restawr jimxu id f'id. Qed nitkellmu konservazzjoni, qed nitkellmu li għandna l-opra tal-arti li għandha problema, U rridu nagħmlu minn kollox biex ma tkomplix issir għala problema. Ġifieri jekk pittur qed taqa' l-għaż-żebgħa, ħa nikkonsolidaw din iż-żebgħa biex ma tkomplix taqa', u dan huwa konservazzjoni. Imbagħad ir-restawratur għandna l-fażi l-oħra li inti issa kif ħa tippreżentah, jiġifieri jekk għandek partijiet fejn fejn waqa' issa, dan għax se nagħmlu? Il-konservazzjoni u r-restawr qegħdin marbutin ħafna dak kollu li nagħmlu mal-etika. Ġifieri l-etika li nirrispettaw l-artist billi ma ndaħħlux l-element artistiku tagħna, ġifieri ma m'għandniex il-liċenzja tal-artist bħalma kien isir fil-passat imma li nippreżentah b'tali mod li joħroġ l-oriġinali, dak li jkun għad fadal mill-oriġinali. Kif ukoll għandek għandna l-etika bħala restawraturi li dak kollu li nagħmlu u l-materjali li nużaw iridu jkunu riversibbli biex għada pitada meta jkun hemm bżonn intervent ieħor ta' restawr dan jiffaċilita x-xogħol li jkun sar u li jkun ħa jsir.

Meta opra tal-arti tidħol fil-laboratorju tagħna, l-ewwel ħaġa li r-restawratur irid jagħmel hu janalizza l-istat ta' konservazzjoni ta' din l-opra, jekk inhi pittura, jekk inhi statwa. Għandna l-għajnuna ta' teknoloġija u ta' xjenza li jgħinuna nifhmu iktar biex nagħmlu d-diagnostic tagħna, biex nifhmu iktar anke il-teknika tal-manufattura. Juvilite, meta aħna nagħmlu pittura jew statwa li tkun qiegħda miżbugħa, ġifieri jkollha l-polikromija taħt il-Juvilite, aħna hemmhekk qegħdin infittxu jekk għandhiex verniċ, kif ukoll l-irtokki u t-tbagħbis li jkun sar biex ngħidu hekk matul il-medda ta' snin. Meta l-pittura tkun ġiet irtokkata f'xi restaw preċedenti, dan normalment meta narawha taħt il-UV light ħa jidhru jidhru skuri iktar u b'hekk inkunu qegħdin nidentifikaw dawn il-partijiet, anke l-mod kif ikunu saru, jekk ikunu saru jkollok irtokk fin żgħir. X'aktarx ikun restawr ma jkunx daqshekk antik, jiġifieri ġa meta ġiet restawrata ġa kien hemm l-element li li tibża' l-oriġinali. Allura bil-kontra fil-passat ħafna mid-drabi ovvjament ir-restawr ma kinitx bħal-lum, allura kien jitqabbad artist ħafna mid-drabi wkoll ġieli jagħti jew l-interpretazzjoni tiegħu fejn jkollok loss verament ħafna żgħar ħdejn xulxin dan ħa jaqbad u jagħti passata, ġifieri. Dak iż-żmien dak kien il-knowledge fl-intenzjoni ovvjament kienet kienet tajba, però llum le, llum aħna litteralment inkunu nillimitaw ma' dik il-ħsara. Proċess ieħor li jgħinna nifhmu x'hemm Xi nistgħu ngħidu jekk forsi x'hemm moħbi minn taħt huwa l-infrared. Hawnhekk aħna naraw il-pittura, l-opra tal-arti taħt l-infrared, nixegħluha bid-dwal u mbagħad bil-kamera tkun sensittiva għall-infrared imqabbda mal-kompjuter aħna fuq l-iskrin qegħdin naraw x'hemm taħt, jiġifieri kif l-artist ikun beda. Ħafna mid-drabi l-iktar li jidher evidenti li nkunu qegħdin infittxu aħna huwa l-iskeċċ preparatorju. Fejn ikun intuża l-karbon, hemmhekk l-infrared ħa jinqabad u ħa jurina, u ġieli jiġu skoperti affarijiet li ma nkunux ma jkunux qegħdin jidhru. Bħal riċentement kellna pittura antika tas-seklu ħmistax fuq l-injam. Dil-pittura tirrappreżenta lil San Ġorġ. Qegħdin naraw għandek il-San Ġorġ bil-dragun taħtu qed joqtol id-dragun u n-naħa ta' fuq, fuq il-lemin hemm il-prinċipessa. Taħt l-infrared irriżulta li fejn hemm id-dragun hemm il-prinċipessa ta' hemm taħt, jiġifieri ovvjament ma jistax ikollok tnejn, allura l-conclusion tista' tkun li jew beda l-artist ried jagħmilha f'din il-pożizzjoni li hemm ċerta ikonografija tiġi rappreżentata qisu dragun qed jaħtafha, u mbagħad biddel il-ħsieb. Is-sabiħ ta' xogħol ta' restawr ukoll hu li jġib ċerti skoperti. Bħal pereżempju skoperta ta' xi firma ta' l-awtur kemm il-darba ġratilna. Di ovvjament hija speċjalment kif il-kwadru jkun unknown hekk ma nafuhx u mbagħad issib xi ħaġa hekk. u l-artist ikun ta' ċerta importanza, ovvjament dina ħa televa ħafna l-opra tal-arti. Pittura totalment differenti, ġieli tibda tnaddaf qed naħdmu fuq still life pereżempju u taħt għandek portrait. Ġrat kemm-il darba u mbagħad ovvjament iddeċiedi liema ħa żżomm, liema ħa tagħmel, tkun trid tara u x'valla pena. tikxef għax lanqas sħaq jekk ma jkollokx ammont tal-oriġinali għad taħt ma jkunx vale la pena. Skoperti, ġieli skoperti anke ta' statwi pereżempju minn ġewwa, ġieli skoprejna ċerta, niftakar darba kellna statwa li skoprejna data minn ġewwa kellha ittra bid-data bl-isem tal-artist, Allura tatna l-informazzjoni importanti, jiġifieri llum fl-istorja ta' Malta nafu li hawn din l-istatwa minn dan l-artist. Ħafna mill-informazzjoni tista' toħodha wkoll Meta inti tħares b'għajnejk stess, speċjalment taqbad id-dawl u tagħmlu mill-ġenb tal-pittura, hemmhekk is-surface ħa joħroġ in relief hekk u tista' tara ħafna informazzjoni, tara d-daqqiet tal-pinsell, tara xi difetti li forsi bid-dawl normali ma jidhrux. Ħafna mid-drabi mit-tip ta' pigment li jintuża naslu għad-dating, jiġifieri jekk qed nagħmlu analiżi, ħa nieħdu jew sample, farka, ġifieri jinqala' litteralment kampjun ta' dak il-kulur jew tal-layers kollha biex inkunu nafu anke kif ħadem l-artist, l-istratigrafija. Kif ukoll anke llum il-ġurnata jeżistu non-invasive, ġifieri nistgħu litteralment permezz ta' equipment li jissejjaħ XRF aħna nkunu nistgħu nidentifikaw, ikollna l-kompożizzjoni kimika ta' dak il-materjal. Ġieli jkollna bżonn inkunu nafu biex niddataw il-pittura u din ħafna mid-drabi tiġri billi nieħdu kampjun anke taż-żebgħa, jiġifieri jekk jiġi identifikat iż-żebgħa, iż-żebgħa nafu, tipi differenti ta' żebgħa, nafu meta ġew żviluppati. Allura inti jekk tkun taf li dan iż-żebgħa, dan il-blu pereżempju ħadna kampjun mill-pittura tal-blu huwa Prussian Blue, dan nafu li ġie vvintat fis-1704, jiġifieri l-pittura qatt ma tista' tkun qabel is-1704, allura b'dan il-mod ġieli anke ikollna bżonn restawratur ikollu bżonn din l-informazzjoni ġieli anke biex tiddetermina jekk hux oriġinali jew le. X'int tiġi biex tagħmel il-cleaning pereżempju tgħid dan oriġinali jew il-kulur ġieli jkun intilef. Ħafna mid-drabi l-ismalt blu huwa materjal instabbli u waħdu b'relazzjoni mal-ossiġnu ħa jsir fil-kannella fl-aħdar u inti bħala restawratur xi tidentifika dan il-kulur taf li mela l-pittura eh, kienet iktar għalkemm kienet differenti, ġifieri minn kannella kienet sema ċelesti. Hekk ix-xjenza hija ta' għajnuna kbira ħafna għar-restawratur u għandek din il-metodoloġija biex finalment, ġifieri r-restawr hu magħmul minn dan il-proċessi kollha. Bdejna b'dan l-analiżi u mbagħad finalment l-analiżi u anke mir-riċerka storika li ġieli ssir, ġieli mmorru nfittxu l-arkivji. Meta inti jkollok dan l-informazzjoni kollha mbagħad tista' tfassal il-programm tar-restawr, ġifieri kif inti ħa taħdem. Imbagħad

tal-pittura jekk pereżempju ħa nneħħu l-varniċ isiru dak li jissejħu cleaning test, dawn jisna niftħu twieqi żgħar fuq anke l-kuluri differenti tal-pittura eh, biex nidentifikaw l-aħjar metodu, l-aħjar solvent li nkunu ħanużaw u l-iktar wieħed li jkun safe. meta ħna niġu biex nażlu kimika li ħannatfu rridu nkunu nafu li konna informazzjoni fuq il-materjal innifsu. li dak li nkunu qed ħa nneħħu jekk qed nitkellmu fuq verniċ pereżempju, dan jista' jsir test u anke nkunu nafu x'tip ta' verniċ hu. Hekk ukoll u kull materjal li aħna ħa mmorru biex inneħħu jista' jiġi studjat u minn hemmhekk dawk il-parameters ta' din il-kimika nkunu nistgħu tiġi ddisinjata kimika apposta biex tneħħi dak il-materjal inti trid tneħħi bl-Ingliż għandna hemm il-prinċipju like dissolves like. Jekk qed nitkellmu ġieli jintużaw xelakk eh, li kien materjal jintuża ħafna eh, anka fuq l-induratura, però ġili anka fuq il-pitturi stess. Materjal li jisfar ħafna u tkun trid eh, tuża l-istess eh, kimika li għandha dawn il-parameters ta' dan il-materjal. Jiġifieri il-cleaning innifsu huwa kompless, ġieli ma nkunux nistgħu nużaw il-cleaning fil-forma likwidu għal diversi raġunijiet, li tista' tagħmel ħsara lit-tila, pereżempju, jiġifieri jekk ixxarrabha, speċjalment tkun qed tneħħi l-ħmieġ minn fuq pittura, ħmieġ minn fuq il-pittura trid tuża sistemi bbażati bl-ilma u ċerta salts, allura ġieli l-pittura ma tkunx tiflaħ li din

Il-liġi li ħdimna fuq huwa il-Mattia Preti, l-artist Mattia Preti, il-Kavallier Mattia Preti li għamel iktar minn 40 sena u Malta, ħadem ħafna xogħol speċjalment fil-Konkatidral ta' San Ġwann. M'ilux wisq irrestawrajna diversi xogħlijiet tiegħu kemm fil-Konkatidral ta' San Ġwann u anke fil-kwadru sabiħ ħafna li hemm fuq il-Grotta ta' San Pawl. Din il-pittura li qegħdin naraw il-Madonna bil-Bambin, hekk il-Bambin qed iżomm is-Salib tal-Kavallieri, l-Eight Pointed Cross, peress li ġie ikkommissjonat mill-Kavallieri. Għandek il-San Ġwann il-Battista rappreżentant tal-Ordni ta' San Ġwann, u San Publiju bħala l-ewwel Isqof ta' Malta. Sabiħ dal-kwadru interessanti kien illi għax kellek ħafna affarijiet illi kienu mhux daqshekk qed jidhru, ma ngħidx moħbija, jiġifieri però hemm ċerta dettalji meta niżżilni isfel bdejt ninduna li pereżempju hemm il-Missier Etern in-naħa ta' fuq. li bilkemm jidher li hemm għandna xena fejn qed naraw lil San Pawl qed ifejjaq lil missier Publiju qiegħda bilkemm tidher fil-ġenb kif ukoll il-kuluri sbieħ tiegħu oriġinali dak il-blu speċjalment tal-Madonna li kien maż-żmien bil-materjal li applikawlu fuqu kien jidher kannella aħdar mentri għandna dal-kulur sabiħ li mbagħad finalment Għamilna l-analiżi wkoll anke biex inħallu r-rapport dettaljat anke tal-manifattura tal-Mattia Preti fuq dan il-kwadru. It-tindif kien verament ta' sodisfaċenti ħafna, meta tnaddaf tara minn kannella qed joħroġlok abjad, minn aħdar qed joħroġ il-blu u t-tindif kien reġa' ġab il-

Il-proċess ta' tindif trid toqgħod attent ħafna restawraturi jrid joqgħod moħħok hemm eh, għal mhux biss għal livell ta' cleaning li inti trid tasal għalhekk saru cleaning test, imma wkoll għal speċjalment fejn ikollok dawk l-irtokki ħa nneħħu l-irtokk ta' qabel u ġieli ċerta overpainting. Wieħed ir-restawratur irid jevalwa wkoll jekk ħa nneħħihom da x'se ssib, ġieli kellna pittura li jkollok 80 percent minnha miżbugħa mill-ġdid. Jiġifieri hemmhekk irid jiġi evalwat jekk jitneħħiex jew le.

u tiġi ddippjata fis-solvent u naqra naqra qed inneħħu dik hija waħda mill-metodi forsi l-iktar komuni imma mbagħad eh, nistgħu nużaw brush pereżempju, ġifieri napplikaw il-kimika forma ta' solvent eh, imbagħad bil-brush norku ftit speċjalment meta l-pittura tkun ikollha s-surface tagħha ikun ehm, in relief, ikun ħaj impasto pereżempju, ġili bil-koti meta qed immexxu tirrowlja hekk eh, mhux se taqlagħhom. Però mbagħad ġieli jkollok partijiet fejn inti qed qed tneħħi bil-kimika u ċerta residjus dawn ma jmorrux. Jista' jkollok anke ħmieġ tad-dubbien pereżempju. Dan bil-kimika inutli tinsisti fuq dik l-ispot żgħira għax hemm riskju mbagħad li ħa taffettwa l-oriġinali allura hemmhekk ġieli mmorru bl-iskelpel. B'skelpil tilbes il-lenti ħalli inti għandek viżjoni tajba ħafna biex ġast tmur bil-ponta tal-iskelpil ħa taqla dik dik id-dott dik li spot li ehm, ġiet fuq is-surface ma' żmien u li mhijiex l-oriġinali. Ġieli jkun hemm każ fejn ma nkunux nistgħu nibdew il-proċess ta' tindif minħabba li ż-żebgħa tkun instabbli, jkollok iż-żebgħa qiegħda taqa'. Allura hemmhekk l-ewwel proċess ħa jkun ta' konsolidament. Konsolidament ifisser illi aħna ħa ninjettaw il-kolla li rridu nagħżlu kolla li tkun kompatibbli, u ħa tidħol taħt iż-żebgħa biex imbagħad ir-restawratur permezz anke ta' sħana u heated spatula dana qed taktivatja l-kolla u ż-żebgħa terġa' toqgħod f'postha. Jekk tkun pittura fuq tila ġieli jsir anke minn wara. Napplikaw kolla, ġifieri kompatibbli mat-tila biex ħa nippenetraw truttila u ħa jgħaddi anke għal wara taż-żebgħa, ġifieri aħna qabel iż-żebgħa l-artist jagħti strat preparatorju li ħafna mid-drabi jkun bil-ġibs u bil-kolla kollha tal-annimali u mbagħad jpitter fuqha. U ġieli inti jkollok distakk bejn dan l-istrat preparatorju u t-tila. Allura jista' jsir minn wara through it-tila. Tinsemmu t-tila mbagħad ħafna mix-xogħol ġieli jkollna problemi dak li ngħidulhom strutturali, pereżempju pittura mċarrta jew għandek ċerta diformazzjoni, intlaqtet, għandha dent. Dawn huma kollha mbagħad issa jidħlu x-xogħol ħa jsir minn wara u qabel il-pittura naqlgħuha mit-tilar nagħmlu proċess dak li jissejjaħ facing Fejn naqbdu din il-karta, karta Ġappuniża, hu teħel mas-surface tal-pittura b'kollha ovvjament temporanju. L-għan hu li aħna meta issa qlajna l-pittura, iż-żebgħa minn quddiem qiegħda protetta, jiġifieri qlajna l-pittura mit-tilar,

Imbagħad il-pittura ħatarġa tiġi streċjata fuq it-tilar tagħha ġili konna bżonn nibdlu it-tilar ehm, jekk kienu l-oriġinali nistgħu nsalvawh ehm, dak huwa lejm l-am prinċipali, imma ġili jkun spiċċut litteralment mikul bis-susa li ma jiflaħx ehm, joqgħod waħdu, jaħseb wara tistreċja l-pittur fuq U hemmhekk ġieli ovvjament jinbidel u jsir importanti li jkun espandibbli u l-pittura tiġi streċċjata fuq. Il-proċess li jkun imiss u li eh, nibdew nimlew dawk il-losses illi il-pittura jkollha. Ġifieri dawk it-toqob fejn iż-żebgħa tkun ġa waqgħet oriġinali. Nużaw il-ġibs bħal ġesso di Bologna mħallat l-istess bl-animal glue u nibdew naqra naqra nimlew dawn it-toqob. Imbagħad ikunu rridu jiġu leveled mas-servizz tal-pittura u nippreparaw għall-fażi li jmiss li tkun tal-irtokk. Ġieli dan il-ġibs, eh, speċjalment meta jkollok erja kbira, tal-oss kbira, eh, nkunu rridu ntuħ it-texture biex eh, jaqbel ma' surface tal-pittura, ġieli jkollok bżonn tiskol biex jihftit biex joħroġ lok it-texture tal-cracks, per eżempju.

Nirtok jidħol ehm, l-parti estetika u l-parti anka l-etika. Marbutin li dak li l-materjal li nużaw ikun ehm, reversibli, pero anka l-estetikament jgħin biex l-oriġinali jideru u mux dak li nkunu għamil naħna. Ġili jiġi deċiż, jkollok xie opra ġo mużew illi litteralment jekk għandek parti nieqsa ħa tħalliha tidher qisha bħala nieqsa, ġieli jingħata kulur newtrali. Però fejn ikollha bżonn tagħmel rikostruzzjoni, nagħmluh b'ċerta metodoloġija, ġifieri l-irtok li nkunu għamilna jsir b'ċerta mod u manjiera li mill-viċin meta inti tidħol tara l-pittura mill-viċin tista' tidentifika jekk bniedem ikun jaf ovvjament ifittex jara fl-irtok ħa jsib u ħa jidentifika jgħid ara dan huwa r-restawr U dan huwa l-oriġinali, però l-għan prinċipali hu li normalment minn one meter distance inti ma tindunax li l-pittura għandha dan il-ħsara. Waħda mill-metodoloġiji huwa dak li jissejjaħ tratteġġo fejn isiru l-kuluri ħdej xulxin linji ta' kuluri li jifformaw dak il-kulur li inti trid. Jiġifieri jekk trid l-aħdar għandek il-linji ta' blu u isfar li l-moħħ jikkrea vibration jinterpretom bħala aħdar, jiġifieri dana mill-bot ma tindunax imma mill-viċin qed tinduna. Meta ikollok bżonn tagħmel xi rikostruzzjoni, jkollok xi parti nitkellmu kwadru fi knisja b'xi loss, eh, jkollok parti kbira li waqgħet minnu, jew mhux neċessarjament kbira, ma taf tkun importanti, pereżempju, xi seba', xi l-id, wiċċ jew għajnejn tal-Madonna. F'ambitu ta' knisja, il-rikostruzzjoni ta' loss bħal din tkun ġustifikabbli, u allura inti tkun trid, u jekk ma jkollokx informazzjoni biex tagħmilha, tkun trid tfittex u tara, tistudja ftit. Jekk l-artist huwa magħruf, ħa tara xogħlijiet oħra tal-istess artist biex tara Id-daqqa tiegħu kif kien jagħmilhom, ġieli jkollha pereżempju ċerta putti f'pitturi sagri, jagħmilhom b'ċerta manjera, anke l-mod kif jaqa' l-panneġġ tal-ħwejjeġ. Allura, ġifieri, ħa tibni, ħa tagħmel dak il-mankanza li għandek b'rikostruzzjoni kemm jista' jkun leali Ovvjament anke inti għandek id-dokumentazzjoni, jiġifieri dan jiġi ddokumentat li din mhix oriġinali, anke l-metodoloġija, però għandek dan l-element ukoll, jiġifieri r-restawratur mhux just m'intix qisek oġġett mekkaniku, trid tieħu inkunsiderazzjoni kollox, jiġifieri m'hemmx, purament ġirna niġu affaċċjati f'ċerta ħafna deċiżjonijiet. Dan hu s-sabiħ tax-xogħol tagħna jekk li Qiegħed l-ewwel nett in touch, in contact ħafna ma' ma' opri li jiġifieri imprezzabbli, opri imprezzabbli u ara kemm għandhom żmien, jiġifieri qed tmiss oġġett tibda tgħid jien naf possibbli di tal-fourteen hundred għandek dak il-privileġġ hekk qed taħdem fuq opri daqshekk importanti u nħoss speċjalment meta jkollna opri sagri mill-knejjes, aħna naħdmu ħafna fil-knejjes u U jien personalment għalija hija waħda hekk tina ħafna ħafna sodisfazzjon li qed tarġa' lura lin-nies din l-opra, din il-pittura li kienet minsija kemm għax skurat, ġifieri l-funzjoni tagħha ntilef imma permezz tat-tindif u permezz anke meta ġieli nippreżentaw ix-xogħol tagħna, isiru presentation, in-nies turihom x'għamlet, Hekk tiskanta, jieħdu gost u nemmen ukoll li anke l-att ta' funzjoni qisu reġa' ħareġ, jiġifieri jekk il-funzjoni tiegħu kien li dal-kwadru ħa jlaqqgħek mal-Madonna, ħa jġegħlek iktar tidħol fl-att. Nemmen li dan ir-restawr huwa wkoll restawr spiritwali, forsi wieħed jista' jgħid hekk, qisu revival tal-funzjoni dik.